Исәнмесез! Алла бирсә, февраль ахырында Казанда Бөтендөнья татар конгрессында бик кызык бер уку булачак. Журналистлар семинары, татар журналистлары семинары Рәсәй төбәкләреннән, Татарстаннан килгән татар журналистлары белән без киңәшеп утырачакбыз һәм аларга сабак, ниндидер фәһем, белем дә бирәчәкбез. Дөресрәге, белгечләр белән бергә утырып, журналистларның аң-белем һәм һөнәри дәрәҗәләрен арттыру өчен чаралар күрәчәкбез һәм Татар матбугаты бүген ни хәлдә? Журналистлар ничек яши дигән сорауларга уртак җавап та эзләячәкбез. Шундый форсат туды. Омски, Себер татар матбугаты мәгълүмат чарлары ничек икән? Шул турыда безнең авылда хәзер сөйләр. Омски татар җәмәгатьчелегенең бер бик актив шәхесе, Азатлык радиосында озак еллар эшләгән журналист Сания ханым Мирхалиева. Умырзая ансамблендә җырлаган кеше буларак та сезне беләбез. Алып баручы Менә сез бит инде үзегез ул Себергә ничек барып чыктыгыз алай җырларга? Һаман да кире кайтмыйсыз, кунакка гына йөрисез. Минем инде Себергә килеп чыгуым хәзерге заманда хатын-кыз ничек? Кияүгә чыга да, иптәше кая, шул якка китә. Менә мин дә Себер егетенә кияүгә Ничә ел хәзер инде сез?
Мин инде Себердә 66 нчы елдан бирле яшим. Ә кайда укып киттегез?
Ә мин үзем Казанда, Казанның КГПИ Педагогия институтында укып, физика буенча укуны бетердем. Ә туган авылыгыз районы?
Туган авылым минем Балтач районы, Түнтәр авылы. Шуңа күрә мин мәктәптә укыдым, татарча дүртенче класска кадәр анда укыдым, аннары Казанга күчтек без гаилә белән. Менә шушы Түнтәрдә һәм Казанда яшәгән вакытта татар теленең белүем, татар телен инде Камил беләнме, ничегрәк беләм, менә шушы белүем миңа киләчәктә Омскига күчеп киткәч, татарлар арасында аралашырга, татарларның инде әйдәп баручылары булырлык мөмкинлек бирде. Һәм анда без 1989 нчы елны анда оешты Умырзая ансамбле, иң беренче татарларның берләшүе татар җыр-биюеннән китте. Һәм шушы ансамбль оешып бер икөч ай гына эшләгәннән соң, безнең теләк туды үзебезнең тавышыбызны булдыру һәм без шул елнын август аенда радиога чыга башладык. Башта ун гына минутлык тапшыру булып, рус тапшыруы арасында, аннары без, мин ялгыз гына түгел, мин Сайганова Розалия ханым белән. Шул Сәләм дигән радио булды.
Шул без аннары соң башта кечкенә генә бер тапшыру иде ул, рус тапшыруына керелгән, татарлар тавышы кебек. Аннары безгә мөмкинлек тудырдылар һәм без шушы 1989 нчы елдан бирле Сәлам дигән тапшыруны инде икебез алып бара башладык. Үзебезнең махсус шушы журналистик белемебез беребезнең дә юк, бары тик татар телен белү генә безгә ярдәм итте һәм, әлбәттә инде, фикер йөртү, яңадан тора-бара халыклар белән аралашып, аларның инде ихтыяҗларын белеп, аларның Теләкләрен белеп, тапшуларга аларны кертеп, татарларның Себер ягындагы татарлар ничек яшиләр һәм аларның тормышларын, аларның көнкүрешләре турында, аларның ихтыяҗлары турында, барсы турында да без үзебезнең тапшуларга кертәдер идек. Без Егерме елга якын җирле телерадио комитетта, КТРК Иртеш дип атала ул, татар телендә тапшырулар алып бардык. Без инде анда инде даими хәбәрче булып эшләмәдек, ә внештатный, штаттан тыш корреспондентлар гына булып эшләдек. Һәм безнең эшләрне яхшы гына бәяләделәр, хәтта безгә Анда булган иде милли тапшырулар арасында конкурс булган иде, без беренче урынны яулаган идек. Бу инде мактанудан түгел, ә дөрестән дә тапшыруларыбыз бик әйбәт кенә иде, җырлар белән, э, музыка белән матурланып биреләдер, и анда без туган көннәр белән дә тәбриклидер идек. Һәрбер яңалыкларны авылда, шәһәрдә нинди татарлар арасында яңалыклар була, барысын да биреп тара, биреп барадыр идек. Ну, кызганычка каршы, бу Россиянең сәясәте үзгәреп, милли тапшыруларны киметүгә һәм бөтенләй бетерүгә китереп чыгардылар. Сезнең хәзер радио, телевидение?
Безнең хәзер, да аннар соң бер дүрт ел телевидениедән мөмкинлек бирделәр, әз генә яңалыклар турында сөйләп, нинди дә булса җырны күрсәтергә. Бу инде телевидениедә безнең очрашу дигән тапшыру оешкан иде. Бу 94 нче елдан 97 нче елга кадәр шул өч-дүрт ел эчендә барылды. Анда мин алып баручы булдым. Әмма, кызганычка каршы, ул тапшыруларда хөкүмәт тарафыннан бернинди финанслау булмады. Безгә түләү турында сүз дә юк инде, бары тик иҗтимагый рәвештә генә алып барылды һәм эшләгән кешеләр үзләренең хезмәт хакларын алып тордылар. Аларга да өстәмә бернинди дә безнең тапшыруны эшләгән өчен түләү юк иде. Ә безнең тапшыруларны шимбә, ял көннәрендә алар үзләренең буш вакытларында килеп эшлиләр иде инде. Ну, әйбәт кенә, матур гына тапшыру иде. Аны Өлкә халкы бик ярата бирә, чөнки өлкәдән, инде теле, телевидениедән, үзебезнең җирле каналдан инде татар турында тапшыру чыгару, яңадан безнең шулай әңгәмәләр дә булгалый дириек, яңалыкларны сөйли дириек һәм инде бер икеме, өчме яки дүртме җыр да бирә дириек. Ул егерме минут та, утыз минут та шулай барды. Кызганычка каршы, ул да бетте һәм менә безнең Шөкер тагын да әле бөтенләй татар матбугаты юкка чыкмады. Безнең өлкәбездә ун ел элек Ул 2003 елны Татар дөньясы дигән газета чыгара башладык. Менә быел декабрь аенда газетабызга 10 ел тулды. Менә шушы Татар дөньясы газетасы инде бу зур тарих. Исемегез җилле инде бу.
Бөтен дөнья татарларына мөрәҗәгать иткән кебек килеп чыкты. Бу э, Омски татарлары газетасы Татар дөньясы, Татар мир дип. Бездә элегрәк 50 мең дип санала дирә, хәзер инде бер 40 э, меңнән әз генә артыграк. Татарлар ни кызганычка каршы, я күчеп китәләр, я инде э, гаиләләрне Уртак гаиләләр булып татарлар саны кимегә бара менә бездә дә. Ничә кеше эшли бу газеттә һәм аны Безнең бу, бу газетны чыгарабыз бары тик шулай ук иҗтимагый рәвештә. Газета безнең федеральный нигә кергән, безнең газетабызның каталогка кертелгән. Мөмкин аңа язылырга, әмма безнең газета хәзергә кадәр чыгарыла һәм таратыла бер химаячы ярдәме белән, менә безнең химаячыбыз Тамир Алимбаев, Тамир әфәнде Алимбаев, Алимбаев Тамир Алимбаевич. Менә монда аның турында шушы инде юбилейный газетаның номерында аның турында мәкалә дә язылган. Моны аның исәбенә чыгарыла, аның исәбенә халыкка таратыла. Ничек таратыла ул? Таратыла ул почта аша таратыла. Почта белән Кем языла, шуңа килә почтадан инде. Почтага кем языла, шуңа килә. Авыллардан безгә исемлекләр җибәрәләр, адресларын җибәрәләр. Һәм шушы исемлекне без анда кертеп үзебезнең кемгә таратыла турында безнең шундый зур гына исемлек бар. Бу исемлек почтага бирелә, почта хезмәткәрләренә газеталар бирелә. Менә шул исемлек белән түләнелә, шушы Алимбаев исәбеннән түләнелә дә, һәм менә халыкка ул газета барып җителә инде. Шунсы кемнәр эшли дип әйтәсез? Кемнәр эшли? Э, монда безнең бер генә дә махсус белемле журналист юк, бер генә дә. Газетабызның редакторы Ул татар теле һәм рус теле укытучысы Гөлсенә Ахмерова. Ул бик э, әзерлекле, ул э, рус телендә, татар телендә камил белә. Һәм Сездән дә әзерлекле күрерәк. Без миннән дә әзерлекле.
Татар теле һәм рус теле укытучысын э, бетергән Татарстанда моннан бер инде ничә ел, 15 э, елга якын элек. Бәйрәм иттегезме соң бу 10 еллыкны? 10 еллыкны бәйрәм иттек, әмма без аны инде зур иттереп теге э, ниләрдә инде рестораннарда кафеларда түгел. Бәйлиләр.
Без газетаны чыкканын.
Менә безнең газетада Безнең газетабыз чыкканнан бирле без авыллар белән бәйләнешне зурайттык киңәйттек. Һәм без хәзер газетада үзебезнең районнардан, авыллардан нинди эшләр бара, алар барысы да газетага язалар. Әмма аларны яздыру өчен, әлбәттә, алар белән эшләргә туры килде. Аларга мөрәҗәгать итәргә, сорарга, хәзер дә әле нинди эшләр бара, барсы турында да язсагыз, ул газета яктыртыла дип. Халык көтеп ала, газетаны кулдан-кулга йөртәләр. Әгәр дә берәр кеше язылып өлгермәгән икән, Инде ул авыллар авылдашына барып, чөнки зинхар өчен миңа газетагызны бирегез дип, алар аны шулай иттереп берсеннән берсенә йөртеп укыйлар. Аннары укыганнан соң үзләре, туганнары башка шәһәрләрдә торалар икән, аларга почта аша җибәрәләр. Безнең газеталар хәтта Калининград өлкәсенә дә барып җитә, Кемерово шәһәрләренә, Новосибирское шәһәренә, Семипалатинскига барып җитә. Менә шулай безнең газета Русиянең күп кенә төбәкләренә менә шулай кешеләр берсенә-берсе аны таратып, берсенә-берсе җибәреп, менә күп кенә урыннарга барып җитә. Безнең менә Төмәннән, Башкортстаннан да, Самарадан, Удмуртиядән, монда инде Казанны әйткәндә юк, Казанга инде без үзебез дә газеталарны җибәреп торабыз. Һәм үзебезнең авыллардан газетага мәкаләләр килеп торалар. Безгә Фәүзия Бәйрәмова килгән иде. Ул килгәннән соң газетага бик күп кенә шундый саллы мәкаләләр язып җибәрде. Тоже безнең белән нык бәйләнештә тора. Э, Төмән өлкәсеннән Бибинур Сабирова безнең язмаларны алып тора һәм безгә үзенең фикерләрен әйтеп тора анда. Ну, э, күп кенә э, Э, шушы төбәкләр безнең белән инде бәйләнештә торалар һәм үзебез дә әгәр дә мин э, азатлык радиосы буенчамы журналист буларакмы Кайда да булса, безнең күрше төбәкләрдә нинди дә булса милли тормыш бара икән, нинди дә булса бер зур гына эшләр бара икән, мин анда үзем барып, аларның күреп, фотоларга төшереп, алар турында язып, аларны һичшиксез үзебезнең газетта да аларны язып торам. Мин генә түгел, Розалия барса да, Гөлсинә үзе барса да безнең редактор һәм башка үзебезнең газетага язучылар, алар барсы да язып торалар. Менә безнең газетада редактор. Алимбаев үзе инде газетаны һәрвакытта тикшереп тора, аның барсы да дөрес һәм туры килсен дип, чөнки Монда менә мин Мирхәлиева, э, э, Стайганова. Яңадан безнең әле 84 яшькә җиткән бер әбиебез бар. Ул әле һаман да газетага язып тора. Сания Паненкова һәм Фагыйлә Чумарова. Ул инде Э, тоже шулай ук татар телен э, белгән кеше генә болай эш хаклары күпмерәк соң бу бер тиен дә безнең газетага эш хакы түләнми барысы да иҗтимагый рәвештә дип әйтү шулай үзе төсле үзе ак кагазьдә үзе матур эчтәлекле ул э, минем татар конгрессының татарстанның җитәкчеләре дә Төшкән. Бу безнең юбилей газетасы, аларның тәбрикләүләре барсында килгән. Яңадан безнең әле газета бит әле бу Омски төбәге хәлләре генә түгел, безнең газетага Казаннан бу Татмедиадан атны вакыйгалары дип чыгадыр, я хәзер ул без бергә дип чыгаячак аның, ул аена бер мәртәбә безгә җибәреп торалар, бөтен дөньяда яшәүче татарлар арасында булган илне монда бары тик мөһим чаралар турында языла. Менә без боларның барысын да, безгә ул килә электрон рәвештә, һәм без аларны үзебезнең редакциядә, Омски редакциясендә аны э, бастырып, менә шушы газетага өстәмә булып, безнең 8 битле газетабыз хәзер 16 битле булып халыкка барып җитә. Менә шушындый газета белән инде без э, горурланабыз, Аллага шөкер, э, без уйлыйбыз, йөзгә кызыллык китерә торган түгел диеп, Чөнки монда үзебезнең өлкәдә яшәүче татарларның тормышы яктырыла, шәхесләре яктырыла. Һәм менә дин турында да безнең яхшы гына мәкаләләр бар. Дини темаларга безнең үзебезнең муллалардан да, үзебезнең дини кешеләрдән дә язабыз. Һәм инде кайвакытны инде Татарстан хәбәрләрен дә монда язабыз. Менә шулай, дуслар.
Омск өлкәсендә татарлар күңелле генә. Дәртле генә яши икән, димәк, моның сәбәпчеләренең берсе менә шушы Татар дөньясы газеты һәм аны чыгаручылар, аңа ярдәм итүчеләр, газета туплап, милләтебезнең зур бер утравын, Себердәге татар дөньясын сакларга ярдәм итә. Салия ханым Мирхалиева, Себер килене, Балтач кызы, физика укытучысы, хәзер инде журналист һәм мәдәният хезмәткәре һәм җәмәгать эшлеклесе булып китте. Инде бирешмәгез менә шулай Казанга кайтып торыгыз, ә без Татар дөньясы гәҗитен сагынып көтеп торабыз. Әгәр дә теләгән кеше булса, без аның электрон вариатын җибәреп тә тора алабыз. Менә теләгән кешеләр безгә әгәр дә язылалар икән, безнең монда үзебезнең адрес бар. Электрон варианты безнең газетаның тулысынча электрон варианты була. Аны мөмкин җибәрергә бөтен дөньяның теләгән татарларына. Дөнья студиясенә һәм аның электрен электрон чыганагына хәбәр итсәгез, без Сезгә биребез. Җибәреп бу адресны. Саулыгыз. Сезгә рәхмәт. Үзегезгә дә рәхмәт шушындый э, зур эш башкарганыгызга һәм киләчәктә дә Алла бирсә. Дөнья студиясе сезне онытмас. Без дә шулай дип өметләнәбез.